Син җырлар язуың әле мин моңа чык гомерем бетеп ишетмәгән идем, менә бүген ишеттем. Кичә барышында Факил Сафинның 70 төрле һөнәр иясе булуы да, бары тик космонавт һөнәрен генә үзләштерми калганлыгы ачыкланды. Зыян юк, галәм киңлекләре аның иҗатында. Кичәнең исеме дә бит, Минем җанда галәм яши дип атала. Минем максат бер генә. Халкыма хезмәт итү, кешеләргә хезмәт итү, мөмкин хәтле игелек кылу кешеләргә.
Кичә буе сәхнә түрендә балалар чыгыш ясавы юкка түгел. Факил Сафин, Көмеш кыңгырау газетасының беренче мөхәррире, балалар өчен бик күп шигырьләр, җырлар иҗат иткән. Мин сөйләшсәм, син сөйләшсәң. Бер сөйләшсәк. Берсеннән-берсе уздырып шигырь сөйләүче әлеге кызлар аның үз оныклары. Монысы инде дәү әтигә иң кадерле бүләк. Рәсми бүләкләр дә тапшырылды ул кичәдә юбилярга. Сезгә бик күп җирләрдә эшләргә туры килде. Кайда гына эшләсәгез дә, укучыларыгыз һәм хезмәттәшләрегез арасында хөрмәт яуладыгыз. Татарстан мәдәният министры Ирада Әюпованың Рәхмәт хатын Дамир Натхуллин, Татарстан Мәгариф министрлыгының Педагог остаз күкрәк билгесен Илгиз Халиков тапшырды. Факил Сафин, Бөтендөнья татар конгрессының Яр Чаллы шәһәре җирле оешмасы җитәкчесе, Бөтендөнья татар конгрессының Татарстандагы барлык җирле оешма җитәкчеләре дә алар монда Биредә сезне котларга килделәр. Кичәне әзерләүгә Чаллының татар театры зур өлеш керткән. Театр артистлары Саташып аткан таң роман-трилогиясеннән сәхнәләштерелгән өзеген күрсәтте. Шул арада
дошман ясап монда китереп ташладылармы? Без Вакил Сафинның менә шушы юбилей уңае белән әзерләнгән кичәгә бик зур күләмле генә күргәзмә алып килдек. Язучылар берлегенең Әлмәт зонасында да зур эшләр башкаруы, гаммәви чараларда әйдәп баручы мөхәррир булуын исәпкә алып, Татнефть, КАМАЗ, Татмедиа, Чаллы икмәге акционерлык җәмгыяте вәкилләре, Тукай, Минзәлә районы, Түбән Кама шәһәре җитәкчелеге дә Факил Сафинның шатлыгын уртаклашты. Сәхнә тутырып котларга чыккан иң күп делегация, әлбәттә, якташлары, мөслимлеләр. Факил абый бүгенге көндә ул безнең Мөслимебезнең почетлы гражданины. Факил абыйның сурәте Мөслим нең уртасында булган Тукай скверында, Тукай премияләр лауреатлары язучылары арасында. Җәмәгать эшлеклесе Фәнир Галимов дустын котларга Башкортстаннан махсус килгән, бер үзе генә түгел, Фән Вәлиәхмәтов белән. Факил Сафинга Бөеклек чире кагылмый, ди якташы, шагыйрә Шәмсия Җиһангирова. Аңа
Бөеклек чире йокмады. Юкса бит, аның башкарган эшләре бихисап. Ул бик талантлы кеше. Ул композитор да, ул җырчы булырлык кеше дә, менә дигән җырчы булырлык та. Җыр кебек агылган әдәби кичә җыр белән тәмамланды. Факил Сафин кебек туган тел сагында торучылар барында яшибез әле, җырлап яшибез. Мөршидә Җиһан, Александр Решеткин, Татарстан яңалыклары.